Mela, illum se naqra l-ewwel storja mill-ktieb Taħt Sema Kwiekeb, li huma ħrejjef, ġabra ta' ħrejjef folkloristiċi Maltin b'adattament ta' Trevor Zahra. L-ewwel storja jisimha L-Għasfur li Għanni. Darba waħda kien hemm raġel xiħ li kellu tlett ibniet Meta wasal biex imut, sejjaħ lil uliedu maġenbu u qalilhom, Uliedi, intom tafu kemm aħna fqar, ma għandi xejn xi nħallilkom. Imma lit-tifla ż-żgħira, li kienet ta' ġmiel bla qies, ta biss qastna ġewża u lewża u qalilha, Ħa, Għalik għandi biss dawn. Qis li ma taqsamhomx qabel ma tkun tassew teħtieġhom. Meta l-missier miet, it-tfal telqu għal rashom. Iż-żgħira taħdem daħlet taħdem bħala seftura fil-palazz tas-sultan u biex ħadd ma jagħrafha, ċappset wiċċha bil-ġmied u libset l-agħar ilbies li kellha. Bin is-Sultan kien żagħżugħ tassew sabiħ u dħuli imma ommu kienet mara ħażina li t-tifla ma kinitx taħmilha. Kienet dejjem tidħaq biha u tgħajjarha germuda. Darba waħda, fil-palazz ta' wieħed mill-kbarat tal-pajjiż kien se jkun hemm ġimgħa sħiħa ta' festi. Bin is-Sultan u ommu kienu minn ta' quddiem nett fost il-mistednin. It-tifla kellha xewqa kbira li tmur għall-festi hija wkoll. Għalhekk, malli sabet ruħha weħedha, marret ġabet il-qasna u qasmitha. Minn ġo fiha ħarġet libsa sabiħa minn lewn il-kwiekeb imsielet u ġiżirani kif ukoll karozzella sabiħa biż-żwiemel u l-kuċċier. It-tifla libset u telqet bil-karozzella lejn il-palazz fejn kien hemm il-festa. Malli lemaha, bin is-sultan tar lejha u qatta' l-lejla kollha jiżfen magħha. Tant iġġennen warajha li qala' ċurkett minn sebgħu u tahulha. Iżda ftit qabel ma spiċċat il-festa, it-tifla telqet tiġri 'l barra, rikbet il-karozzella u marret lura lejn il-palazz. Neżgħet il-libsa u d-deheb kollu u kollox daħal lura ġol-qasdna. Meta bin is-sultan u ommu waslu lura l-palazz, sabu biss lil Germuda taħdem bħas-soltu fil-kċina. Bin is-sultan baqa' ħsiebu f'dik it-tfajla sabiħa li magħha kien għadda l-lejl fiż-żfin. Kien fuq ix-xwiek biex jasal l-għada u jerġa' jaraha. U l-għada wasal ukoll. Malli bin is-sultan u ommu telqu għall-festa, it-tifla ġabet il-ġewża u qasmitha. Minn ġo fiha ħarġet libsa minn lewn il-baħar bil-ħut u karuzzella biż-żwiemel u l-kuċċier, isbaħ minn dik tal-lejla ta' qabel. It-tifla reġgħet telqet lejn il-palazz fejn kien hemm il-festa u bin is-sultan reġa' qatta' l-lejl kollu jiżfen magħha. Waqt il-festa, il-prinċep reġa' ta ċurkett ieħor. Iżda did-darba wkoll it-tifla rat kif żgiċċat 'il barra, laħqet waslet lura d-dar qabel il-prinċep u marret fil-kċina mill-ġdid. Fit-tielet lejla, it-tifla qasmet il-lewża Minn ġo fija ħarġet libsa mil-lewn il-ward u l-fjuri kollha tal-ġonna. U t-tifla libsitha u reġgħet telqet għall-festa bil-karozzella. Din id-darba l-prinċep ta l-isbaħ ċurkett li kellu. Imma t-tifla xorta waħda rnexxielha taħrablu qabel ma ntemm kollox. Meta wasal ir-raba' jum, It-tifla ma kellhiex aktar ilbiesi ġodda x'tilbes. Ma riditx tmur liebsa waħda mill-ilbiesi ta' qabel u għalhekk baqgħet id-dar. Bin is-sultan tgħidx kemm dam jistennieha u meta baqgħet ma tfaċċatx, il-prinċep sewwed qalbu u ma ried jaf b'xejn iktar. U hekk ukoll għaddew il-bqija tal-iljieli l-oħra. Eżatt kif bin is-sultan intebaħ li lil dik it-tfajla ta' qalbu ma kien se jaraha qatt iktar, waqa' fi swied ta' qalb kbir. La ried jiekol u lanqas joħroġ. Ommu bdiet taħseb x'setgħet tagħmel biex tferrħu xi ftit. Sa fl-aħħar ftakret li binha kien iħobb ħafna r-ravioule. Tridx nagħmillek platt ravioule? staqsietu ommu. Iva, qalilha l-prinċep, imma qis li issa hija romli inti. Ommu ħadet ir-ruħ u niżlet tħaffef lejn il-kċina biex tagħmillu r-ravioule. Lil Germuda ma ħallietha tmiss xejn. Iżda ħin minnhom, l-omm kellha bżonn twarrab ftit, u malli sabet ruħha weħedha, it-tifla kienet pronta, poġġiet iċ-ċrieket li kien ta l-prinċep ġo tliet ravjuliet. Meta wasal ħin l-ikel, il-prinċep tajċken feraħ bir-ravjul u kiel bil-qalb. Imma Laqqas ried jemmen lil għajnejh meta ġo tliet ravjuliet sab iċ-ċrieket li hu stess kien ta lit-tfajla ta' qalbu. Ried jaf min kien sajjar dak ir-ravjul. U meta ommu qaltlu li ħadd ħliefha ma kien mess dak l-ikel, il-prinċep beda jirrabja. Beda jmeri lil ommu, jgħajjat u jitmasħan. Meta rat hekk, it-tifla daħlet fil-kamra u stqarritilhom kollox. Minnufih, il-prinċep ried jiżżewwiġha, u kontra qalbha, ommu kellha tħallih jieħu lil Germuda bħala martu. U hemm tispiċċa l-ewwel parti tal-istorja.